hammeenyi nuti goonu, hamtuun nuti dalaynu ka walitti kuufamtee gartee nuuf teeysu. Ahsaahu Allaahu wa nasu Rabbiin walitti qabaa fi isaan ni dagatan. Dilii gartee baatii jaha dura dalayne 2024 dhiisii dilii amma baatii jaha dura 2025 tun dhumu jirti mee gartee amata kana keessa dilii maal maal maal daleyde yoo nuun ja'an kan nuti hin yaadanne kan nuti irraa quban qabne nama hangam hamatte Dilii gurguddoo hangam daleeyde xixiqqoo hangam daleeyde jaanii osoo nu gaafatanii irraan beeynu. Ta takka takka gartee namtichi farshoo dhugu, yookaa ka gartee zinaa godhu, yookaa gartee waan adda addaa dalagu gartee dilii gurguddoo irraa yaadatu takkaa fi lama. Gaafa akkana akkana godhuu kiyya ni yaadadha. Gaafa akkana akkana ta'uu kiyya ni yaadadha. Bal maallaqa namarraa nyaate hin yaadatu. Horii namaa ka saamee nyaate hin yaadatu. Zamana ajaa'ibaa keessa jirra ikhwaanii. Duuba cuquubatul ma'aasi qixaanni gartee diliin namarra fiddu badiin namarra fiddu hammeenyi diliidha. Hammeenyi diliidha. diliin nuti dalagu jiru diliin tun ta abbaa keenya gartee jannataa baafte ta qawmii nabiyullaa nuuh halaakte ta ummata nabiyullaa huud wa- ummata caadiis balleeysite badiin tun jechuu walaakin nuti badii tana xiqqeeysinee akka waan waan takka hin godhiniitti akka waan waan takka hin dalaginiitti ajaa'iba if goonee namni kun gartee zamana gartee dilii fi rabbiin naddallanaa fi wanni kun shari'aa keessa hin jirtu shari'aan akkana jette jechuu dhiisee zamana gartee beekamtii qofaa beekamuu qofaaf waan haaraya dubbatu. Waan jettee Ummu Salamata zawji Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamaa Ummul Mu'miniin radiyallahu anha

isaan keessa ummanni gaggaariin hin jiru yaa rasuulallah qaala bala ni jira ni jira ulamaa'ii jira warra gaggaarii jira sheekotaa jira qaala bala ni jiran qaalat fakkeeyfa yasna'u fakkeeyfa yasna'u ulaa'ika hayduba ummata gaggaarii san akkam godha rabbiin eega ulamaa'iin keessa jiraatte eega warri gaggaariin badiin daleyne isaan keessa jiraate Uummanni nagayaa eegee isaan keessa jiraate. Haydiliin gartee namni lamaa sadii dalagee akkami ganda guutuu waliin balleessti. Akkami isaan cufa gartee waliin dhukkeerraa kaafti. Sababa badii nam lamaaf sadiitiin. Namni nagayaa isaan keessa hin jiru lakkii ni jira namni nagayaa isaan keessa. Fakkeeffa yasna'u ulaayika ummata san akkam godharee? Ummata gaggaarii san akkam godha duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Qaala yusiibuhum maa asaaba annaasu. mee dhaggeeffadhaa yaa jara keenya ganda nam lamaa sadi badii dalagu biyya gartee namni kudhanii fi saddeet badii dalagu

ta makluuqni akkas makluuqni baasaa jara kana jaanii ummata ibiddatti roobsan sababaa jara saniitiin gartee qoomiin cufti akka jiru beeloyti waan cufarraa muranii nyaanni akka seenne godhanii dulloonni beelawanii manguddoon daaraa taatee joolleen beelaan dhumtee shuuf sababaa nam tokkootiin biiti takka diigamti sababaa gartee pirezidaantii tokkootiin taa'e waan kana dhiisi ajaja waan nuti jennu godhi yaaniini didani didee ummata isaa beelaan fixaa manguddoon meeqa dhumti dubartiin meeqa dhumti haawwan meeqa dhuma daa'imni afaan hin beeyne beelti fixxi shuf ya ummu akka jirutti beelti ganda guutuu daaraa gooti laalgaa dubbii qixaaxa rabbii subhaana wa ta'ala hammeenya gartee diliin qabdu laaleti Qixaaxa gartee nama badii dalaguu laali ati. Ganda guutuu daaraa godha. Aboo gurbaa dhiisi yaanii dadhabanii. Qaala yusiibuhum maa asaaba annaas. Kan uummanni gaggaariin isaan keessa hin jiru ni jiran lakki. Duuba akkam godha jara san? akka godhu sitti himaa dhaga'i jechuu dubbiin qaala waan jeen yusiibuhum maa asaaba annaas waan umma- balaan ummata buute sheekatattis numa buuti ulamaa'ittis numa buuti gandi walumaan halaakaman jechuu abbaa dubbiin oduma aalimni san keessa jiru sheekni keessa jiru namni nagayaa keessa jiru gandi san waliin halaakama

adaaba isaa itti buusa. Adaaba ajaa'ibaa itti buusa. Uummata gartee usee badii dalagu. Uummata dhiiraa dhiira walii idaamu. Uummata gartee dubartiitti zinaa godhu.

waan jetteen Aayishaan qultuu qultuu waan hin jeen eenyuun rasuulaan jetti anuhliku wafiinaa ahlu xaa'atillaa mee dhaggeeffadhu laal hadiisa ummu salamaatiif Aayishaa kana waliin laal anuhlaku sanii haalaa qabnaa yaa ergamaa rabbii Wafiinaa ahlu xaa'atillah warri gartee ibaadaa godhu warri kheyrii dalagu gartee dubartiin naamusa qabdu ta hijaaba uffattee ibaadaa gootu odoo nu keessa jirtu dargaggeeysi masgiida malee humaan beeyne odoo nu keessa jiru ulamaa'iin gartee odoo nu keessa jirtu sheekkoottiin odoo nu keessa jirtu warri nagayaa gartee odoo nu keessa jiru ijoolleen xixiqqoon waliin alaa qabnaa waliin alaa qabnee bannaa qaala waan jeen na'am ee ee ee shakkii takka malee summa tasiiruuna ilaa rahmatillaah ee waliin alaa qabtaniiti summa eegasiyoo tasiiruuna ni deemtan ilaa rahmatillaah

waan fedhe laaqqatu aqiidaa irraa waan fedhe laaqqatu quraana irraa waan fedhe laaqqatu amma eeda mucaan tokko gabbahee quraana rabbii kana gartee kana banee billaa alaykum laala laalaa dargaggeessi keenya bikka inni jiru laalaa nama namni kun gartee illaa viiwii maal jettaniin viiwii namni laaluuf illaa beekomtii Nama hangamtu naa laalaa malee gartee laa yahummuhu isa hin yaachifne. Kitaaba Rabbii qabatee yaftarii ala Allah. Rabbi irra kijiba kaaya. Rabbi irra kijiba kaaya. Sababaa gartee obboleeyyan keenya ka gartee harargeetii fi arsii wal dhaban kitaaba Rabbii irraa gaffidee gartee ayata jee gartee waan hin taane dubbatee

Namni Arsii tokko akkana yoo ta'e gartee rabbi akkana ka- akkana jee. Namni Harargee tokko maal quraanni akkana jee. Billaa alaykum laala. Laala halaaka nuti keessa jiru. Laala halaaka hawaasni kun keessa jiru. Laala halaaka dargaggeessi keenya keessa jiru. Laala halaaka warri gartee miidiyaa keessa jiru billaa alaykum. Laala badii nuti keessa jiru. Laalaa gaayaa dubbiin deemtee kitaaba rabbii banatee namni kun sooshaal miidiyaa irratti waan fedhe jechuu eegale. Hanga wal arrabsan wal arrabsanii hanga akka fedhan wal godhan wal godhanii akka fedhan taahanii kitaabni rabbii banamee gartee kitaaba rabbii banachuu eegalan. Iliftiraa.

Abo quraanni kun tapha hal na arifu qadrii quraana kanaa ni beeyna sadarkaa quraana kanaa beeyna qadrii quraana kanaa beeyna kalaama rabbii kana walaw osoo dargaggeeysi keenya sadarkaa quraanni kun dostoora ajaa'ibaa jabeenya quraana kanaa osoo beeke quraana kana qabatee waan fedheen hin jedhu kalaama rabbii kana irratti gartee waan fedhe hin jedhu waan rabbiin hin je'in achi keeysaa akkana hin jedhu idan rabbi irra kijiba kaayuun yaa akhi akka nama biraarra rabbii ki- rab- nama biraarra kijiba keeysuu fi ka rabbii tokkoomi billaa aleykum yaa dargaggeeysa keenya rabbi sodaadha aboo rabbi sodaadha warri gartee gabbaatanii kanatti quraanni kana jee jettanii waan feetan irratti akka feetan irratti ooftan billaa aleykum kijibni gartee rabbirra subhaana wa ta'aalaa keeysuu fi

mawduu'a gartee hadiisa mawduu'a munkaraa wa min al-ajaa'ib waan jee ibnu hajar al-asqalaanii sheekh muhammad walloon kitaaba isaa keessatti fideeti fi taariikh jee warri hadiisa hadiisa dubartiinis odeessite dhiirilleen odeessan irra guddaa dhiiraa odeesse dubartiin odeessite eeynaam Wallaahi imaamu zahabiin moo maal jee fi taariikh laa yuujad nisaa'un dubartiin gartee dubartiin laa yuujad nisaa'un dubartiin hadiisa rasuulaa irratti wad'ii ak kijiba keeyse hin jirtu